Wsos yma, ar Darn Bach o Hanes, Gerwyn James sy'n edrych ar drapiad pysgod ar y Fenai, Rhodri Morgan sy'n dangos bod gan y tŷ yma gysylltiad efo'r dyn yma, a Lisa Gwilym fydd yn trio canu cloch neu ddwy.
Er bod llechi 'di cael eu defnyddio i wneud pob math o bethau dros y blynyddoedd, Yn benna, dyma pam ar i'r diwydiant ffynnu yn y lle cynta, i roi toea ar yn tai ni. Dyna, yn syml iawn wrth gwrs, oedd gwaith dydd i ddydd y chwaral. Gwaith calad ac un donog iawn o ran i natur. Felly do'n am rhyfel bod rhan fwyaf o chwarelwyr ddim isio hyd yn oed gweld llechan ar ôl camu allan o gatiau'r chwaral ar ddiwedd dyrnod o waith. Ond doedd hynny ddim yn golygu nad oedd ganddyn nhw falchder yn eu crefft, ac mi aeth rhai chwarelwyr allan i ddefnyddio llechi i fynegi'u hunain mewn ffyrdd mwy creadigol na jyst eu hollti nhw.
Mae disgrifiadau ysgrifenedig o dai chwarelwyr ym Methesda a'r Cylch yn hanner cynta'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn peintio darlun o hofela aflan, rhyw dai tywyll, budr ac elfennol iawn. Ond darlun annheg ac anghywir ydy'r darlun yma. Yma yn Amgueddfa Bangor mae yna greiriau sy'n profi hynny. Casgliad o bentanau addurniedig o dair chwarelwyr.
Felly Esther, um, be di hanes y casgliad bach yma sgen ti fan hyn ta? Wel, enghraifft bach o'r, or cannoedd sydd wedi cael ei ddarganfod yn sgil gwaith Gwenno Caffel ydy rhain. Maen nhw gyd yn dwad o ardal Tregarth, Llanllelli, Drachub, o'r Dyffryn Ogwen, ambell un o Bergynolwyn, Corris, Blaenau, ond mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn dod o Dyffryn Ogwen. Mae'r dyddiad o pryd oedden nhw'n cael eu gwneud rhwng 1820 ac 1840, felly mae'n cyfnod yr Ugian Mlynedd lle oedd chwarel Penrhyn yn tyfu, yym, yn lot yn mynd ymlaen yn Dyffryn Ogwen, a mae rhain yn rhan o'r datblygiad yn Dyffryn Ogwen ar y pryd. Reit, ie. A be am hon ta?

Yndan.
Mae'r yym y cylchoedd dach chi'n weld fyma, hyn ydy'r rhai mwya' cyffredin, ond ma' hwn yn enghraifft eitha' neis lle ma'n darlun hefo llaw gyda'r cyfuniad o'r o'r cylchoedd eitha' tynn 'ma. Ond ia na ma' 'ne yym adduniade fel ma'r yym gwydyr gwin, ma'r blode yym pethe fysa o gwmpas yym y cloc, adar, yym pob math o bethe felly. Ia dwi me'wl bod be' sy'n ca'l ei arddangos a hefyd y gwaith cain sy'n ca'l ei neud ma'n ma'n dangos y balchder dwi meddwl yn y cartre Mae 'di cael ei wneud allan o yym o'r llechi fysa nhw'n yy yn gwybod sut mae gweithio i yn gweithio efo fo trwy'r dydd ond yn gwneud y beth hollol anhygoel hefo fo hi dwi'n meddwl a mor gain.
Ond mae'r enghraifft o'r pentan mwya' cain a phrydferth yn dal i fodoli mewn tŷ yn ymyl Bethesda.
Helo Irwen! Helo, sut 'dach chi?
Diolch. Mae teulu Irwen Williams wedi bod yn berchen ar bentan mwyaf rhyfeddol Bethesda ers blynyddoedd.
Wel, i rywun bach, mae hon yn gwbl, gwbl fendigedig, de. Dwi heb weld rhywbeth mor smart i wneud o lechan erioed. Na, mae, mae reit unigryw yn dydi? Yndi, yndi, yndi. Mae gennych chi fan hyn y sidydd yn fan hyn yn y canol, de. Wedyn mae'n fan hyn map o'r um, diffygiadau yr hael a'r lleuad. Ie. Yeah. Eclipses, lle de. Mae llwybrau y, y lleuad a'r ddeiar y fanna. Be di hanes hi? Wel, gaeth hi gneud i fy hen nain a'r taid, sef Richard a Grace Jones, Bryn Twrw, yn 1837. Mi gaeth hi cherfio gin Tomos a William Jones. Ond wedi cael i seilio, wel, copïo deiagramau gin Arfon Wyson, 'nde? Ar fy ngwison oedd yn gyfaill ma raid i'r teulu ag person cyffredin iawn iawn oedd o ag yn ôl yr hanas chath o mond ryw dair mlynadd o ysgol ond mi gath o fynd i weithio i Greenwich i'r O i'r arsylfa lly yr yym Greenwich Observatory na chi na chi oedd o'n foi peniog iawn ma raid a Oedd yn astrylith mathemategol oedd oedd oedd oedd a syryddwr hefyd ail Achos ma' gwybodaeth yn wyddonol gywir lle 'di ni'n meinc meintia'r planeda a'r... Yndi. A wedyn be' arall sy'n unigryw ydi y ffor ddigri, ffor ysgafn y llynia y dyfriwr... Ia ma'r ma' hwn y dyfriwr ydi hwnna 'te. Ia. Yn tollti dŵr a dych chi'n gweld y pysgod yn nofio yn y dŵr. Ie. A wedyn yn is i lawr ma' gynnoch chi yn fan hyn yr... Tarw ia? Y tarw 'di hwnna yn rhedag ar ôl yr efeilliaid yndydi? Ia ia. a'r glorian fyswn i'n neud heddiw 'ma de. Y clorian ia y fantol oddan nw'n galw'r glorian. Sy'n egluro'r yym y dywediad sy gynnon ni de ma' petha yn y fantol de the hanging in the balance de. Yndi yndi. Ia.
Yndi.
Oddech chi'n sôn am dan y cysylltiad teuluol 'ma ynde? Faint mae hon y pentan yma 'lly yn olygu i chi 'lly? Bachcian o ofnadw.
Werth y byd ynde? Mae'n by- mae'n drysor a deud y gwir yndydi? Oedd e ie. Dwi wth fy modd efo 'i achos mae'n rhan o mywyd i. Wel Irwen, diolch yn fawr iawn am ga'l gweld hwn 'de. Mae 'di... Croeso 'te. ...dwi 'di ca'l modd i fyw fel o'n i'n deud t'mo' mae o'n... Croeso. ...gwbwl gwbwl wefreiddiol.
Rai blynyddoedd yn ôl, ar safle Llys Dafydd ym Methesda, fe gomisiynwyd y cerflunydd Ann Catrin gyda chymorth rhai o drigolion y pentra i gerfio darnau o lechi yn arddull pentan deuluol Irwen. Bwriad y gwaith, oedd i goffáu Tomos a William Jones a'r chwarelwyr eraill oedd yn cerfio pentanau. Mae gweithdy Ann Catrin ym Mharc Glynllifon, a dwi 'di dod yma i gael golwg ar y tŵls arbennig fu raid iddi eu creu i gwblhau'r gwaith. Ti'n brysur? Yndw, i'm yn bad, sdi?
O, reit dda, a fi'n am dod yma i darfu arna chdi. Yay. Ie, ie. So, yma i weld y tŵls 'ma dwi. Ie. Yym. A dim tŵls arferol chwarelus ydy rhein, naci? Na, ddim tŵls bob dydd, maen nhw'n dŵls i addurno'n unig, ddeud y gwir. Ie, ie. A di-greu nhw eu hunain maen nhw, ie, fatha rhyw yym improveisio 'lly, addasu petha. Ie, 'na ti.
Wedyn dyna 'di hwn 'fyd 'lly, chdi sy' 'di neud hwn? Ie, dwi 'di dwi 'di greindio dannedd mewn yym bits torri twll mewn coed. Ie. Yym, o be dwi 'di weld o hen ffotograffs, yym, dyna oedden nhw'n neud efo hen gynion a betha felly, dwi'n meddwl. Ia, ia. A wedyn, ma' gen ti'r ereill fan hyn, be 'di rhein 'lly? Wel, o be dwi'n ddall' oedden nhw'n defnyddio rwbath tebyg i spokes beic, Olwyn beic, yy am bod o'n fetal. caled iawn fatha tool steel 'lly ac bo' chdi'n gallu plygio'n hawdd i neud pa pa bynnag siâp odda tisio. A wedyn 'dan ni'n iwsio fatha compound. O'n i'n meddwl swn i'n ca'l go gen ti. Ie wrth gwrs ie grêt.
Ar i i drio fe. Ie siŵr ie.
Hwn yn y to- 'na i o. Ie a wedyn? Ma' 'na rwbath braf iawn amdan neud o does? Ti'n gadal dy hoyl. Ie yndi.
A wedyn yy pan ma' nw'n neud hyn 'lly 'de... Hmm. ...o- yn 'u yn 'u amsar sbâr a betha o'n nw'n neud o 'de? Bendant. Ie. Bendant.
Ie. O'dd ginnyn nw'm television nag oedd? Wel nag oedd siŵr. So mi nos ar ôl gwaith corfforol iawn... Ie. ...o'dd hwn yn rwbath cain iawn yndoedd? Ie. Oedd oedd. Rwbath rwbath manwl a cryfdus a... Ie oedd ie. ...a rwbath o'dd yn cymyd amsar.
Dyna'n iawn am ŵan 'lly yndi? Ia? Newn ni ga'l... Newn ni weld be' mae o'n edrych fel. A ne o. So ma' gen ti, ma'n anodd gweld efo'r llwch on' so mae o 'di cychwyn a wedyn fel mae o'n brathu'n ddyfnach ag yn ddyfnach. Ie. Ma' hwn yn neud siâp fatha donut ar fan 'na. Ie ie fatha donut ie? Ie ie.
A dyna ni. Dwi'n gwbo sud i neud petala a dwi'n gwbo sud i neud donut. Ond mae angen dipyn mwy o ymarfer arna i os dwi am gyrraedd safon rhai o gamp weithiau chwarelwr Dyffryn Ogwen.
Nid dim ond mewn storfeydd llychlyd neu mewn cystiau cloiedig yn ein hamgueddfeydd ni mae creiriau neu hanesion difyr yn cuddio. Yn aml iawn, Mae 'na straeon yr un mor ddifyr a dadlennol i'w cael ar strydoedd ein trefi a'n pentrefi ni. Cymerwch y stryd hon, er enghraifft, Moorland Road, yn Aberafan. Cysylltodd un o drigolion Moorland Road â ni i ddweud fod ganddo ddarn bach o hanes difyr iawn i'w rannu gyda ni. Y gŵr dan sylw yw Peter Williams. a llythyr go arbennig sy ganddo yn ei feddiant. Wel, mae yna gyfoeth o bethau ar y bwrdd yma. Ble mae dechrau? Dwi'n credu'r un lle dwi eisiau dechrau yw y rheswm i ni yma. Um, y llythyr gan rwy'n go adnabyddus. Pwy yw e? Winston Churchill.
A dyma'r llythyr at fy nhad cu.
Wel, wel.
Major John Williams.

Llythyr arbennig. Ydi, ydi.
A a beth o'dd y cysylltiad gyda'ch tad cu? Buodd e yn y fyddin yn yr un batalion gyda Winston Churchill, sef chweched batalion y Scots Fusiliers yn y rhyfel gyntaf. Ond ma'r llythyr yma'n dyddio o gyfnod diweddarach. Ie, ro'dd e'n dal mewn cysylltiad. Ro'dd e'n gweithio yn y Pwll Glo. Ond ar ôl y streic fawr a'r iselder economeg, fe gollodd e ei swydd a sgrifennodd e at Churchill i ofyn am swydd yn y Weinidogaeth Amddiffyn. Ond doedd dim dylanwad, fel dwedodd Churchill yn y llythyr, gan fod y Blaid Lafur mewn grym. Ond fe drefnodd e swydd ei nhad-cu yn y Ministry of Labour. Ond fe ddilynodd eich tad I eich tad ci i mewn i'r fyddin hefyd? Do, fe ymunodd e â'r Royal Tank Regiment yn 38, cyn y rhyfel, a fe aeth e i Ogledd Affrica, i Tobruk ac El Alamein, ond fe gafodd e ei ddal yno yng Ngogledd Affrica gan yr Almaenwyr. Aethpwyd â fe i'r Almaen, dwyrain yr Almaen, i Stalag Luft 4B am ei Dogfen bach fan 'yn. A dyna fe. A dy- dyma 'i gerdyn adnabod mewn ffordd gyda... 'Na fe. ...ôl 'i 'i fawd. Ie ie. Llun ohono. Ie. A'i a'i enw? Robert Winston Spencer Williams. Yn amlwg wedi gneud argraff felly yym ar 'ych tad cu i i enwi... 'Na fe. ...y mab ar ôl 'i yy 'i ffrind. Ie. Winston Churchill. Ond

Gerwyn James dwi, a dwi wedi bod yn astudio ardal y Feinau ers blynyddoedd lawer. ac mae'n ardal sy'n gyforiog mewn hanes. Un lle hanesyddol dwi eisiau rhannu efo chi heddiw ydy'r trapiau pysgod yma. Maen nhw'r holl ffordd o fan hyn i fyny at pen draw y feinau. Tu ôl mi fan hyn mae gennym ni yr, yr wal ddu neu'r gorad ddu yr enghraifft orau o bosib trwy Gymru gyfan o drap pysgod o'r, or canol oesoedd. Os chi'n sbio ar y gwaith cerrig y fan hyn, mae ta saith troedfad o ychdar, a mae di bod yma ers canrifodd. Mae gennym ni gofnod ohoni saith gan mlynedd yn ôl. Ar adag hynny, mi roedd yr bobl gyffredin y werin oedd yn byw yn fan hyn, oedd yn gorfod talu deg ceiniog a dim ar flwyddyn i'r esgob Mangor i drwsio'r wal yma. Wedyn ffordd oedd hi'n gweithio oedd y pysgod yn dod i mewn ar y llanw ac yna fel oedd y llanw'n mynd i lawr oedd y pysgod yn cael ei dal y tu ôl i'r wal yma fan hyn ac yna mi oedd y pysgotwyr yn dod yma ac yn hel beth bynnag oedd wedi cael ei ddal. O tu ôl mi fan hyn mae gennym ni ynys gorad goch eto yn drap pysgod ond y gwahaniaeth efo hwn ydy mae gennych chi drap ar y ddau ben yr ynys, sy'n golygu bod nhw'n medru dal y pysgod 'ma bedair gwaith y dydd. A penwaig oedden nhw'n ddal yn bennau. Yr pysgod yn cael eu halltu ac yna wedyn yn cael eu cario i lawr yr afon i Llanfaes neu Biwmaris ac oddi yno wedyn i ddinasoedd mawr yn Lloegr, Gaer ac ati. Yn yr Oesoedd Canol ac i fyny tan yn gymharol ddiweddar, chydig iawn o gig o bobl gyffredin yn bita oedd bîff a mi roedd cig oen yn fwyd i bobl gyfoethog. Ac os oeddach chi yn, yn ffarmwr bach, oeddach chi yn, yn defnyddio'ch uh, anifeiliad, uh, stoc, y gwartheg, y defaid, yn gwerthu nhw yn y farchnad i drio cael arian i dalu rhent. Oedd yr eglwys hefyd wrth gwrs yn mynnu bod chi'n bita pysgodyn ar ddi Gwener. Felly pysgodyn yn aml iawn oedd, oedd, oedd be oedd gynnwch chi ar y bwr bwyd, ynde? Mi ddoth yr ffordd yma o bysgota i ben rywdro rhyw gan mlynedd yn ôl, tu adag y rhyfel gynta. Ac ar un ystyr, wrth gwrs, mae o'n drist ydi, mae yna ffordd o fyw, mae yna ffordd yr oedd dyn yn pysgota'r afon yma, mae yna dalp o hanes di diflannu. Ond ar y llaw arall, meddyliwch gorau codi gynnar yn y bora yn ganol gea, allan efo'ch rhwydi, oedd o'n waith sobor o anodd, a fyswn i ddim 'di licio 'neud o. Ma' ma' petha wedi newid, ma' bywyd dipyn haws heddiw.
Os 'dach chi'n grefyddol neu ddim, ma' clywed sŵn clychau'n canu ar fore dy' Sul yn rhoi tipyn o bleser i lawer o bobl. I'r rhain ynni sy'n dal i swatio yn y gwely, cofiwch am y canwr druan, fe o' rhaid codi'n blygeiniol i ganu'r gloch. Dyma eglwys Padarn Sant yn Llanbadarn Fawr ger Aberystwyth, ac mae hanes ym mhob twll a chornel ohoni. Ar un cyfnod, hi oedd canolbwynt y plwy mwya yng Nghymru. Mae cyfeiriad ati hefyd yn un o gerddi Dafydd ap Gwilym, Merched Llanbadarn, a bu William Morgan yn ficer yma yn yr unfed ganrif ar bymtheg. Heno 'ma, dwi'n mynd i gael rhoi cynnig ar ganu clychau hynafol Llanbadarn fy hun. Ond mae 'na rwy'n wrthi'n barod. Hi Gerard! Oh, hello Lisa, shwmae? Chi 'di dechrau'n gynnar. Ie, ie, ie, ie.
Da chi 'di gorffen canu clychau am y tro? Wel, dwi wedi gorffen am y tro.

Y caniad o ddeg sydd, ond gyda'r gloch ychwanegol, mae modd newid cywair um, y caniad. Be oedd pwrpas y clychau? Um, yn gyntaf oll, i ganu yr amser i bobl i ddod i'r eglwys, ac yn dynodi bobl fod na angladd, uh, fod na briodas, Yym, fod 'na ryw yy rybudd trwy'r wlad, yy y gelyn yn glanio, buddugoliaeth mewn rhyfel, canu'r clychau, ac yn wreiddiol, rai reit syml, rhaff yn sicrhau bod y gloch yn swingio fel bod y tafod yn taro. Ie. A a dyna hi. Ond ryw dro, ryw bryd, gan ryw un yn Lloegr, Yn ail hanner yr ail ganrif ar bymtheg, mi ddyfeisiwyd y system llawer mwy cymhleth i gael effaith llawer mwy trawiadol. Pan mae'r rhaff yn cael ei dynnu, mae'r olwyn a'r gloch yn troi rownd ychydig dros 360 gradd, a mae hynny yn taro'r gloch unwaith. A wedyn, dych chi'n tynnu eto, a mae'n swingio'n ôl ac yn taro'r ail waith. Ond wrth gwrs, beth sy'n digwydd yw un trawiad, un trawiad, un trawiad, un trawiad, fel bod nhw'n mynd trwy'r range ac yn newid y drefn yn ôl y fath o ganiad maen nhw eisiau chwarae. A mae'r caniadau yn gallu para am amser hir. Os... Pa mor hir?
Wel, um, mi welwch um, arwydd i lawr yn y siambr canu uh, bod, um, bod pobl wedi bod wrthi am oriau maith. yn, yn canu 5,000 o wahanol ganiadau. Tiw, tiw. A, a ma, mae'n rhyfeddol. Mae'r cymdogion siŵr o fod yn dioddau rhywfaint, yn de. Gerard, mae'n amlwg bod gennych chi brofiad o ganu clychau. Newch chi fod yn onest efo fi, pa mor anodd ydy o? Um, dyw e ddim mor anodd â hynny. Um, os gewch chi rhywun eich dysgu chi'n iawn, dyw e ddim yn fater o nerth, mae'n fater o nac. Uh, cael yr amseriad yn iawn. Newch chi ddod i afal yn yn llaw i te? Iawn, o iawn, a phase.
I lawr yn y siambr ganu, mae Bob a Fran, dau ganwr profiadol, yn aros amdanai. Er bod canu clycha yn ymddangos yn rhywbeth hawdd a diniwed, mae'n rhaid cael hyfforddiant, ac mae medru bod yn beryglus, yn ôl pob sôn mae pobl wedi colli bysedd yn gwneud hyn.

Let go.
okay. Um, Ie, yeah, dwi'n meddwl bod pob lot gwell na fi, dyna di'r broblem, Fran. Wel, ti wedi cyfrannu o leia. Okay. O, diolch o galon, diolch yn fawr iawn iawn. Croeso.
Wel, os ydych chi am ddod nôl, yeah. pob nos iau hanner wedi saith fan okay, hyn. Oce, Fran.

Aberystwyth yn tref prifysgol, felly mae myfyrwyr yn gwneud lan llawer ohonyn ni heno. Ers pa bryd ti wrthi te? Ers o'n i'n deuddeg, bia sy'n canu'r clochau. Pam oeddet ti'n ddeuddeg mlwydd oed a ti eisiau canu clychau? Wel, oherwydd dwi wedi byw yn Aberystwyth, dwi wedi gweld tŵr eglwys Llanfadarn a clywed y clychau. O'n i'n meddwl bysa fe'n rhywbeth gwahanol, rhywbeth newydd, rhywbeth, wel, od ychydig. Ond... Wyt ti'n berson cerddorol te? Yndw, dwi yn dod o cefndir cerddorol, felly ond ma' hwn yn, wel, ma' fe'n wahanol i fath o fath o cerddoriaeth chi'n cael o offerynnau, ond ma' fe dal yn, ma'n neis i glywed hi.

Nai ddilyn ti rwan, Fran. Ok, diolch. Wel, ma'r clychau i gyd 'di tywelu erbyn hyn, a ma' rhein i gyd yn mynd i'r dafarn. A ch'mod be'? Dwi ffansi peint hefyd.
Wsos dwytha, mi ofynis i chi be' 'di hwn? Un o'r creiriau o storfa Amgueddfa Werin, Sain Ffagan. Wel, picell dyfrgi ydy'r ateb, ac roedd hwn yn cael ei ddefnyddio i hela dyfrgwn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a chyn hynny hefyd. Poenus. Reit ta, wythnos yma mae gennym ni hwn, darn o bren wedi cael ei addurno'n gain efo'r cefriadau yma, Rhoi glyw i chi, ma di dod o gasgliad ffasiwn Amgueddfa Werin Sain Ffagan. Ond be ydy o? Gwrwch eich atebion fewn i'n Facebook ni, a gwch chi'r atab cywir gynna i wythnos nesa. Diolch Sigar!